Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi TH Parry Williams yn Athro'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, y trydydd ar hugain o Hydref 2021. Emyr Lewis. E i bŵer 2 plus B plus ec. Rhai atgofion teuluol a sylwadau personol am TH Parry Williams. Wel, helo a chroeso i'r sgwrs fach yma am TH Parry Williams. Fel y gwelwch chi fan hyn, um, E i bwer 2 plus B plus Ec ydy teitl y sgwrs. Fel e, E sgwyd plus B plus C gan ddibynnu sut gawson ni dysgu yn mathemateg pan oeddwn i'n ysgol. Um, ac uh, mae fel un ochr i hafaliad, a gewch chi wybod yn y man beth sydd ar ochr arall yr hafaliad hwnnw. Dwi'n mynd i gychwyn gyda uh, Beibl Tir Ysgol Rhyd Ddu. Dyma chi beth sydd i gael ar dudalen gyntaf y Beibl hwnnw. Gyffredin, mae'n siŵr i nifer o Feiblau teuluol ledled Cymru, sef cartachau yr, um, y teulu, Parry Williams, yn mynd nôl rai cened, uh, cenedlaethau. Ac mae yna ddau beth, no, nifer o bethau diddorol am, am, am, am hwn, ond fe welwch chi ar, yn y lle cyntaf bod y gair genealogy ar y copa fan hyn. Saesneg yw iaith y, y cartach yma. Fe welwch chi hefyd, os ydwchwch chi'n ofalus, ar yr ochr chwith mae Robert Williams Parry, MA, i'w weld yno. A mae yna nodyn bach mewn coch ar y top ar y dde sydd yn eitha diddorol. Edrychwn ni ar hwnnw yn y man. Ond y teulu da ni'n edrych arno ydy'r teulu ar hyd y, gweil y gweilod, sef teulu Tir Ysgol Rhyddi, sef teulu Thomas Parry Williams, wrth gwrs. A dyma'r darn hwnnw o'r cart ache wedi'i uh, wneud ychydig yn, yn fwy. Ar y chwith mae Blodwen, Harry Williams, y ferch hynna. Wedyn mae uh, yr efe, Thomas Herbert, Harry Williams, efe welwch chi, dydw i ddim yn uh, baleograffydd o fath yn y byd, ond dwi'n rhyw gredu bod rhai o'r llythrennau yna ar ôl i enw fo wedi ychwanegu uh, ychydig yn hwyrach um, na'i gilydd, yn, yn sicr y PhD. Wedyn welwch chi wncwl uh, Willie, William Francis Parry Williams, uh, aeth i'r America, fe welwch chi mae dyma'r unig un mae sôn am ei briodi fo, ac am, am, wedyn fe welwch chi fod ganddo fab o'r enw Wyn Henry Parry Williams, a aned yn 1924. Um, fe aeth i, fe ddeflanodd Uncle Willie bob pwrpas i America, Nid ni'n gwybod ei fod wedi bod yn lluoedd arfog yr Amerig. Yr hanes y chwedl deuluol ydy bod Wynne wedi newid ei enw'n Wayne ac wedi mynd yn ddyn camera yn MGM yn Hollywood, ond dydyn ni ddim yn gwybod. Fe dreodd fy modryb Carys gael hyd iddo fo pan ath hi i uh, astudio ac i weithio yn America am gwpl o flynyddoedd pan oedd hi'n ifanc, ond methu, methu oddi hanes hi. Wedyn mae Oscar yn Oscar, uh, oedd cyfaill annwyl, annwyl um, T.H. Parry Williams, Uncle Tom, fel oedden ni'n un abod o. Um, oedd Oscar yn byw yn Aberystwyth hefyd yn gweithio uh, yn y brifysgol, a oedden nhw'n gyfeillion mawr, ac roedd um, plant Oscar, Nanu a Wyn hefyd yn bobl oedd yn hoff iawn gan Uncle Tom a nhwython ohono yntau. Wedyn mae gennych chi uh, Wyn, Parry Williams, aeth yn rheolwr banc yng Nghroes Oswallt, a wedyn mae gennych chi un fach ar ôl, y cyw melyn olaf, Eirwen, Jenny ydy'r enw rhwng cronfachau, Eirwen Parry Williams, ac Eirwen Parry Williams oedd mam fy mam, fy nain. Beth diddorol am Eirwen, fe fynwyd pan ganed hi, um, y bydde, gan, gan Blodwen oedd yn 16 mlynedd yn hyn na hi, no, 15 mlynedd yn hyn na hi. Fe fynwyd uh, bod pawb yn y teulu yn ei galw hi yn chi, a dyna ddigwyddodd. Oedd pawb yn ei galw hi'n chi, gan gynnwys i, brod, i, i chwaer fawr a'i brodyr mawr, ac oedd hi'n cael galw pawb yn ti. Um, dyna ni. Yn anffodus, chwrdes i erioed mae honni, oherwydd bydd yn, yn drist iawn fe fydd hi farw'n gymharol ifanc cyn i mi gael fy ngeni. Dyma sydd i gael yn y gornel ar y dde ar y top, yn eitha diddorol, yn sôn am um, un o'r ache, ei bod hi wedi, uh, bod hi'n hanu oddi wrth Helen Wyn, Nantlle, merch Sir Watkin Williams Wyn. O, um, ond mi nath, um, mi nath yr, yr, yr Helen Wyn yma yn yr ache formed a clandestine marriage with her father's coachman. Um, a rhedeg i ffwrdd, wel, dwi'n i'n rhedeg i ffwrdd, mae'n mynd yn bell o gwbl, ond rydyn nhw jyst byw yn ddigon distadl. A hytrach na byw fel buddigions. Felly dyna ni. A wedyn, os trown ni'r dudalen wedyn, da ni'n cael rhywbeth arall. A tro yma, mae mewn Cymraeg, nid mewn Saesneg. Chronicle y teulu sydd yn cofnodi geni a phriodi, fy hen daid a fy hen nain, a wedyn geni pob un o'r teulu. Fe welwch chi fan hyn, um, dyma nhw, yr uh, pimp hynna, a anwyd efo welwch yr ail i lawr, ganwyd Tom Herbert Parry Williams yn hir ysgol Rhydli. Mae'n ddiddorol gen i. Yn y Saesneg, roedd yn cael ei alw'n Thomas, ond yn y Gymraeg, roedd yn cael ei alw'n Tom. Uh, Dwi'n gwybod os oedd yna arwydd o cad yn hynny, ond dim un o'r lleill fel taswn nhw wedi cael enw bachigol, er dyn ni'n gwybod mae Willie oedd William yn cael ei, yn cael ei alw. A dros y dudalen wedyn, dyma ni, parhad. Ganwyd Jenny Eirwen Parry William, Hir Ysgol Rhyd Ddu, am hanner awr wedi un ar ddeg y nos, ar Chwefrod yr Wythfed ar Hugain 1899. Dyna'r unig amser gen i sy'n cael ei gofnodi yma, um, druan a fy hen nain, gen i chwech o blant uh, yn, y, yn y blaw, mae cyntaf i gyd yn hir ysgol. Ar olaf, cyw melyn olaf, am hanner awr wedi un ar ddeg yn nos. Felly, dwi'n mynd i sôn wrthych chi rwan am deulu Redding. Teulu Redding oedd teulu fy nain, Erwen Parry Williams, dyn ni wedi sôn amdani, a'i gŵr hi, sef Edgar Thomas. Tad cu oedd Edgar Thomas, Ro'n dod o Lanfynydd, yn Sir Gaerfyrddin, ac oedd holl addfwynder Dyffryn Tywi yn perthyn i'w gymeriad o. Roedd Edgar wedi mynd i Brifysgol Aberystwyth i astudio Economeg, ac roedd Eirwen yno yn astudio Llaethyddiaeth, os mai dyna'r gair cywir am astudiaethau lleisty te, yn, yn, y, yn y coleg lleisty oedd yn, yn Aber ar y pryd, ac wedi dod yn gariadon, ac fe gafodd uh, Edgar, mi oedd Edgar um, uh, yn arbenigo yn economeg ffermydd bychain. Ac mi gath swydd ym Mhrifysgol Reading uh, yn un o'r cyntaf, os nad y cyntaf, i benodi i swydd mewn um, economeg ameisyddol ym Mhrifysgol Reading, a mi ddoth i fod yn uh, athro yn fanno ac yn bennaeth adran ym Mhrifysgol Reading. A mi, mi, ond wrth gwrs, Cymraeg oedd iaith yr aelwyd, ac mi ffurfiodd Tad Cu a fy nain, uh, un, o, un, o, un o bobl ffurfiodd cymdeithas Gymraeg Reading a'r cylch. A, ac oedd nifer o bobl yn, yn ymfudo o Gymru yn, yn y cyfnod yna i weithio ar y rheilffordd yn yr ardal yna yn ddiddorol iawn. A mi ges i'r bleser rhyw, dwi'n i'n rhyw bymtheg mlynedd yn ôl siŵr o fod o fynd i anerch y gymdeithas yna ac roedd um, nifer ohonyn nhw'n dal i fod yno yn bobl wedi mynd i weithio ar y railway uh, yn Reading. Ac oedd dwy ferch gan gan, um, gan Eirwyn ac Edgar. Y ddwy yma oedd Bethan, Parry Thomas, fy mam, a Carys Rhianwen Parry Thomas, fy modryb Carys. Fy modryb Carys ddim erioed yn gweithio, yn gweithio nac yn byw yng Nghymru, yn Lloegr y maged hi ac yn Lloegr y buodd hi fyw ac eithro'r ddwy flynedd yn yr Amerig y cyfeiriais i ati atyn nhw uchod. Ond Cymraeg wrth gwrs oedd iaith yr aelwyd. Um, ac uh, fe welwch chi bod yr enw Parry yn ymddangos yn falch yn enw'r ddwy ohonyn nhw. Wel, dwi'n mynd i sôn rhywfaint am Uncle Tom a theulu Redding. Ond yn gyntaf mae'n rhaid i mi gyfaddau mae'n debyg, neu o leia addef, rhywbeth ynglyn â'r hyn dwi'n mynd i ddweud, sef bod y fath beth yn bodoli am etholeg Uncle Tom. Yr oedd o'n gymaint o gymeriad, yn berson mor, mor hoffus ac mor hoff gan y teulu. Roedd y chwedleuon amdano fo yn aml hau. Ac, a dweud y gwir wrthych chi, rhai o'r pethau dwi am sôn wrthych chi amdanyn nhw, dydw i ddim yn gwybod ai pethau y soniodd mam wrtho fi amdanyn nhw oedden nhw, pethau soniodd Anti Caris wrtho i amdanyn nhw, Falle pethau soniodd yn Hypci amdanyn nhw, neu pethau dwi wedi eu dychmygu ydyn nhw, neu pethau ddigwyddodd i mi, ambell i beth. Beth bynnag, gyda'r rhybudd yna am y ffynonellau, dwi'n mynd i roi rhywfaint o uh, ddarlun i chi o'r, o ymwneud Uncle Tom a Seili Redding, ac wedyn, efallai, anheili i fy hun. y, y cyfnod dwi'n mynd i sôn amdano fo, oedd y cyfnod oedd yn, oedd yn hadcu yn ei alw, cyfnod y BA, cyfnod before Amy, cyn i Uncle Tom briodi, cyn iddo gwrdd â, â Amy, a mae'r hanes y garwriaeth yna yn un, um, yn un reit romantus um, a, a, a diddorol, stori arall ydy honno. Um, mi nath, uh, mi, mi oedd yn byw um, mewn cyfnod, rhan helaeth o'r cyfnod yma, uh, mewn tŷ lodging yn Aberystwyth lle oedd dwy y landlady a doedd o ddim yn cael llawer o um, ddim yn llawer o gysur na dwi ddim yn credu. Um, o darllen rhwng y llinellau yn sicr dyna oedd um, barn fy mam. Ac um, mi oedd yn arfer mynd felly i Reading i gael gwyliau. Wrth gwrs, dwi wedi sôn eisoes ei fod o hefyd yn cael llawer o gysur a llawer o groeso ar aelwyd i frawd Oscar yn Aberystwyth. Uh, ond wedyn, pan, ond pan oedd hi'n wyliau ffurfiol arno, oedd o'n mynd i Reading i weld uh, fy nain ac Edgar a'r merched wrth gwrs. A dwi'n credu bod hyn yn rhyw fath o ddihangfa mewn sawl ffordd. Oedd yn ddihangfa oddi wrth bywyd colegol, Uh, Aberystwyth, um, wrth gwrs, dydy'r stori yna ddim, oedd y stori yna ddim yn fel i gyd. Mi oedd yn ddihangfa, dwi'n meddwl o bosib, rhag uh, yr amgylchiadau yn y tu lodgin yma. Falle bod yn rhyw fath o ddihangfa rhag, um, rhag, cym, rhag Gymru hefyd. Ni allaf ddianc rhag on, wel falle bod yna rhyw fath o ddihangfa i gael o fynd i Reading. Yn sicr oedd y berthynas rhyngtho fo ac Eirwen yn un agos. Um, mae, fel yr oedd dwi'n meddwl gyda'r gyda teulu oll. Ond um, yn ôl fy mam, uh, roedd Eirwen yn bwysig iddo fo, um, gan mae iddi hi y bydde fo'n dangos, wel yn sicr mi fydde fo'n dangos iddi hi, uh, gerddi a gwaith arall yr oedd o wedi hi sgrifennu. Um, mi oedd, o, os oedd hi'n cymeradwyo, mi fydde fo'n cyhoeddi. Os na fydde hi'n cymeradwyo, fydde fo ddim. Mi oedd o hefyd, uh, meddai mam, yn cael ei sbwylio ganddi pan oedd o yn, ar yr um, ar yr aelwyd. Ac wrth gwrs, mi oedd o'n arwr ond oedd, mi oedd o'n frawd mawr oedd wedi, oedd wedi cyflawni cymaint yn barod. Hefyd dwi'n meddwl yr oedd o'n, oedd ganddo fo berthynas dda iawn gydag Edgar, gyda fy nhad-cu. Mi sonies i am addfwynder Edgar, um, natur dyffryn tywi yno. Uh, mi oedd o hefyd wrth gwrs yn gweithio y maes um, uh, prifysgol, ond ar wahân i'r brifysgol i Brifysgol Cymru, mewn brifysgol wahanol, mi oeddwn nhw'n medru trafod, dwi'n credu, pethau oedd yn, oedd yn gyffredin ganddyn nhw ac yn medru ymddiried yn ei gilydd rhywsut. Yn sicr, mae yna rai dogfennau wedi dod ar eu traws nhw um, oedd y meddiant fy nhad cu, ac yn ddiddorol gen i feddwl pam tybed mae gan fy nhad cu oedd y, dogfe, oedd y dogfennau hyn. A hefyd mi oedd o'n cael cwmni Bethan a Carys a rheini'n blant bychain. Um, mi oedd diniweidrwydd plant a hwyl plant yn beth mawr iawn iddo fo. Um, mi, mi oedd o yn medru dianc, dwi'n credu, i, i fywyd ac i fyd plant. Um, mi oedd ganddo fo ag yn ti Amy, mi ddari, mi ddari dau evacuee mynd i, fynd i aros efo nhw yn ystod, yn ystod y rhyfel. Um, ac mae yna stori reit drist, am, ac oedden nhw wedi gyrru mlaen yn dda efo rhain, da chi'n gwybod, ac pob dim yn iawn. Drist, ond oedden nhw'n mynd i Lundain, dwi'n credu, i holi hint y, y plant yma, oedden nhw'n dipyn yn hun erbyn hynny, oedden nhw yn ei harddegau ar ôl y rhyfel. A'r plant jyst dim eisiau cwrdd â nhw, dim eisiau gweld nhw. Yn drist iawn. Beth bynnag, mi oedd Ed Eirwen, Edgar, Bethan a Carys, teulu'r Edding, yn chwarae rhan bwysig yn, uh, y mywyd uh, Tish Parry Williams ar y cyfnod yma. A fe welwch chi mod i wedi uh, rhoi llythrennau bras E, E, B ac Ec, a mae'n siŵr eich bod chi bellach wedi canfod lle dwi'n mynd. Dyma chi gopi o Syn Fyfyrion mewn un o'i gyfrol efo a gyhoeddwyd yn 1937, cynnwys uh, fel arfer, wyddoch chi, um, ysgrifau, a cherddi o wahanol fath wedi rhwymo mewn lleder ac mae yna nifer o rain gyda ni a chyfrolau eraill sydd ddim mor gain i rhwymiad oedd um, Tiws Marillions wedi rhoi i deulu Reading. Ac oedd y mam yn arfer dweud, wyddost ti Emyr, wyddost ti, mi oedd, um, mi oedd Uncle Tom, oedd, oedd, oedd gyda fo'r e-squares bach yma, Be di hynny? O, welys di, Edgar ac Eirwen, oedd o'n rhoi llyfrau iddyn nhw ac oedd o'n sgrifennu is gwed bach tu fewn i'r llyfr. O, iawn, a diddorol iawn. Ac oedden ni felly, wel, oedd yna ni, felly oedden ni'n edrych ar y llyfr yma wedyn, ac agor y llyfr gan disgwyl, disgwyl gweld a, uh, wel, yn sicr, mae o ddisgrifennu e dot e dot b ac ec, ond doedd dim o'r E squared yma gael. Dyma Tom Rhagfyr 1937, mi fydde fy mam wedi bod yn naw a Anti Caris tua chwech neu saith, siwr o fod. Byd yno, i edrych ar ei eraill, beth am hon de, olion, cyfrol ddiddorol, byddai'n sôn dipyn am olion, nes mlaen. Yn y gyfrol yma, beth sy'n fan hyn? Wel, mae gennym ni unwaith eto, I, E ac E a B ac Ec, i Edgar ac Eirwen, Eirwen ac Edgar, a Bethan a Carys. Rwy'n ddechrau meddwl, wel, ydy'r, oedd y e-squares mae'n rhywbeth oedd mam wedi dychmygu ar ôl i, um, ar ôl dyddiau fy rhieni, mi, mi, mi um, ac wedyn Modrib Carys, um, fe ddath llawer o'r llyfrau oedd, oedd um, Tom wedi rhoi i deulu Redding i fy meddiant i. Methu'n lan am nhw'n gyd. Lle mae'r e-squares ma? Mam yn sôn amdano nhw. Ai dyma rhan o fetholeg Uncle Tom. Felly. Ond yn diwedd, yr un olau drychus i yn y dweud y gwir, mi ffindias i e-squared, o dio ddim yn llun dau, ond fe welwch chi ar y top, mae gen fo e-squared B plus X. Tom, mis Mai 1932, nawr mae'n bosib fod yna uh, enghreifftiau eraill i gael rhywle, um, ond dyma'r dyma unig un fi wedi gallu dod o hyd iddo fo, ond yn amlwg bod hwn wedi chwarae lle mawr yn meddwl fy mam, byddai wedi bod yn dair a hanner pan, gaf, pan, pan roddwyd y llyfr yma uh, iddi hi fel bi yn y canol fan hyn. Pwy a wyr, falle bod fy nhadcu neu fy nain wedi mynd ati i egluro iddi hi beth oedd yr e gyda'r dau yma uwch i ben o bryd hynny, oedd hynny wedi glynu yn ei meddwl hi. Pwy a ŵyr. Ond yn ddiddorol iawn, beth ydy'r llyfr yma ydy nid unrhyw un o'i um, gyhoeddiadau, gyfrolau mawr, ysgolheigaidd, na, um, na llenyddol o, ond cyfrol ychydig yn wahanol, sef hon, Sonnets, cyfrol y gyhoeddodd ar ei liw, ar ei liw ti hun, uh, sonedau Saesneg. Yym, mae'n dda gen i ddweud na lynnodd at farddoni yn Saesneg oherwydd mae'r hyn sy'n gweithio'n dda yn Gymraeg, yn ei sonedau fo, dydy ddim go iawn yn gweithio'n Saesneg. Mae, mae hanes uh, Uncle Tom a barddoniaeth Saesneg yn, uh, hyn oedd o'n gyfansoddi felly, yr unig barddoniaeth Saesneg arall y gwyddon ni iddo gyfansoddi oedd pan nath o, pan oedd o'n rhy dychen, mi geisiodd o am y wobr barddoniaeth Rhydychen uh, yn, yn, yn y flwyddyn honno, a gwn y flynyddoedd hynny, a mis Gwenodd, um, uh, ddarn go hir mewn um, uh, pentamedrau eambig o chi, dydym, dydym, dydym, dydym, dydym, nid bod nhw felly, felly, a rhyw arddull led Shakespeareaidd, Filtonaidd yn waredol iawn ar, ar y darn hwnnw. Um, Mae'r darn hwnnw um, meddiant Sian, fy chwaer, dwi'n meddwl, ar hyn o bryd. Um, ac unwaith eto, wyddoch chi, doedd o ddim yn, doedd o ddim yn sgrifennu yn naturiol ac yn rhugl yn Saesneg, y ffordd oedd o'n gwneud, yn sicr wrth farddoni beth bynnag, y ffordd oedd o'n gwneud yn, yn y Gymraeg. A mi sonias gyna am ddiniweidrwydd plant. Rwy'n credu bod hyn yn beth, bod yn bod yn peth hanfodol yn ei fywyd o. Mi oedd o'n berson, dyma chi y person difrifol yma, yr ysgolhaig mawr, y prifardd dwbl, dwbl, yr un person oedd yn gwisgo siwt, um, bod yna lle chi ddweud i fod o'n un o'r um, Victorianiaid olaf uh, uh, o ran i ymarweddiad felly. Um, y person yn y pen draw ddath yn berson cyhoeddus er mae person swyl eithriadol oedd o yn y cyfnod cychwynnol yma dwi'n credu. Ond i'r plant, i Bethan Carys a hefyd i blant, um, blant Oscar, chwareus oedd o. Hwn oedd yr Uncle Tom llawn hwyl. Roedd o'n gwamalu, mae yna stori amdano fo yn roedd chi yn, yn mam yn dweud uh, bod hi ac Uncle Tom a Auntie Carys wedi mynd i weld ffilm yn Reading am bod nhw'n aros i, fewn, i fynd i mewn i weld y ffilm a'i fod yn ychwanegu y gair yn siarad Cymraeg, yn ychwanegu sgi ar ôl popeth, er mwyn i bobl gael meddwl yn bod ni yn spies Rwsiaidd. Mi oedd o'n gwneud hyn yn eitha aml, mae'n debyg. Ac um, felly oedd o'n siarad sgi Cymraeg sgi, a felly oedd a, gan meddwl y byddai pobl yn tybio mae sprays oedd nhw. A wrth gwrs mae'n y stori enwog yma, oedd gen oedd un o'i fysedd o um, rhywbeth o'i le ar un o'i fysedd o bus glec, oedd o'n galw'r bus yma ac oedd o'n son am y bus glec sgi o rhywbeth o felly. Felly, ydych chi'n just gwamalu. Oedd o'n hoffi chwarae ar eiriau, oedd o'n hoffi gwneud Jôcs geiriol gwan, gorau pa wana. Un o'r straeon oedd genna fo oedd o'n, oedd o'n, am ryw reswm neu gilydd, mi oedd o wedi gosod rhyw aparatus oedd o wedi i greu yn yr ardd gefn efo gogor a darn o bren a llinyn, a llinyn yn dal, uh, uh, uh, dal y, y ogor neu'r rhidill uh, ar ongl, ac oedd wedi gosod hadau o dan a darnau o, darnau o fara o dan y, y, y, y rhidill. A'r syniad oedd y bydda adar yn dod ac yn, yn, o, ac yn mynd am y bar yma, bydda fo wedyn yn tynnu'r llinyn, bydda'r ffon yn dod i ffwrdd a'r rhidill yn cwmpo ar ben yr adar er mwyn dal adar. Dwi ddim yn siŵr iawn pam oedd o wedi gwneud hyn, oedd wedi math o beth oedd yn cymryd i'w ben, a dwi'n gwybod beth oedd yn bwriadu wneud efo'r aderyn wedyn. Uh, ond a mae'n bosib iawn, mae'r unig reswm oedd o'n wneud o, oedd er mwyn yr hyn dwi ar fin i ddweud. Uh, mi oedd yna wleidydd Ffrengig um, blaenllaw ar y pryd o'r enw Monsieur Daladier. Ac yr hyn ddwedodd o pan gyreiddodd uh, um, y teulu i Aberystwyth i weld o oedd, sbygwch yna fi, mysio dalad i ein, daladar. Mi oedd o'n hoff iawn hefyd o um, catchphrases, oedd na nifer o, oedd o'n clywed pobl yn deud pethau, a mi oedd, mi oedd, mi oedd ymadroddion mae'n dod nôl o hyd ac o hyd. Um, un sydd wedi aros yn y teulu um, oedd rhyw sôn am rhyw ddau berson, rhyw, rhyw, rhywun yn, yn, yn, yn cael ffeit mwy na thebyg tu allan i'r dafarn falle yn rhyd ddi. Um, ac uh, person wedyn yn, um, yn gwrando ar rywun arall yn deud yr hanes. A mi nath Will uh, godi i ddwrn, a mi nath Ifan um, fynd amdano'n sydyn iawn, a'i fwrw fo'n ei sena cyn bod yn gallu gwneud dim. a bod Ifan yn gwrando ar hyn ac yn, ac yn dweud, ac yn porthi a dweud, ia, yn ei sena gath i, ynde? Yn ei sena gath i. A mae yn ei sena gath i yn um, ymadrodd teuluol o hyd ynglyn â rhywun sydd yn, um, yn deud stori sydd yn, sydd yn edrych yn dda arno fo'i hun, neu sy'n derbyn canmoliaeth, ac uh, uh, yn mwynhau derbyn canmoliaeth ohono fo'i hun. um, yn yr un fath o ysbryd mi roedd o'n hoff iawn, mi Uncle Tom yn hoff iawn o kitsch Americanaidd. Uh, oedd, oedd o'n, oedd o, uh, yn, um, oedd o'n pigo ar ryw ymadroddion mewn ffilmiau yn aml iawn, fel um, uh, un oedd mam yn dweud, o, dyna beth oedd o'n dweud, un tro atho, jyst i ddeud, Clywed rhywun ar ffilm yn dweud, say Sadie, mi, mi oedd o'n dweud, say Sadie, a hyd syrffed wedyn drwy'r amser. Um, falle mae adlewyrchiad o hyn ydy uh, yr hyn oedd uh, yn ti Amy yn ei alw fo um, i, i, i wraig. Oedd hi weithiau'n ei alw fo'n little herby. a dwi'n credu bod hynna yn... Um, oedd wrth i fodd hefyd, wrth gwrs, gyda hyn. Oedd hyn yn ei blesio fo'n fawr iawn. Beth bynnag, diniweidrwydd plant. A dyma fi fan hyn, yn sefyll mewn t-shirt o ryw fath, Chris T. Fy chwaer i Catrin yn, yn eistedd fanna, a ddacw fo Uncle Tom um, yn gwneud rhywbeth. Dwi'n credu mae copio'r Times sydd gen fo o'i flaen o fanna, dyna fo yn, yn, yn wern yn y study, dwi'n meddwl. Ac um, Mae gennym fo, wrth gwrs, sigaret nodweddiadol yn ei geg. Dwi'n credu mai beth oedd o'n neud oedd dangos rhyw fath o ryw bos ar ddarn o bapur. Uh, gen fo bensel yn ei law, mae'n ddrwg gen i am y llun, dio ddim yn llun, dio ddim, so, ansod y llun ddim yn dda, ond fe welwch chi yn glir pwy sydd yno. Um, ac uh, mi oedd y busnes uh, smocio yma, mi oedd o'n mwynhau, mi oedd o'n mwynhau mwgyn. Um, ac uh, Dyma gyflwyno i chi nawr uh, ffrind smocio Uncle Tom. Wel, a deud y gwir, nid un Uncle Tom ydy hwn. Darlun dwi wedi canfod oddi ar y we ydy hwn. Um, ond dwi'n gwybod lle mae'r gwreiddiol wedi mynd. Um, ond beth ydy hwn? Ydy rhywbeth, oedd, rhywbeth ydych chi'n gosod ar y, wel, mi oedd o'n beth bynnag yn ei osod ar y silff ben tan. A fe welwch ar ochr dde ceg y gwron yma, mae yna dwll. Ac yn y twll yna, mi roeddech chi'n rhoi rhyw sigarets bach a oeddech chi'n medru tanio. A rhywsut neu gilydd, mi oedd, mi oedd hwn hefyd yn bwffian. Felly, mi oedd, mi oedd, felly os oedd o eisiau mwgyn, oedd o'n mynd i'r stydi, oedd ffrind Uncle Tom, fel, oedd ni, fel, fel y cyflwynwyd o'i ni blant, yn cael uh, mwgyn, a mi oedd Uncle Tom yn cael mwgyn efo fo. A dyma chi unwaith eto y, y gwamalrwydd hwnnw, yr um, hoffter falle o deganau uh, oedd, oedd hyn yn ei, oedd hyn yn ei ddangos. Ond ni'n falch iawn, mi sy'n chwilio am dipyn o amser am hwn gan googlo smoking mannequins a pob math, dod, math, dod dros pob math o rhywbeth ar rhyfedd, ond yn y diwedd mi ffindies i hwn yn un o gyfres o bimp, oedd yn cynnwys hefyd um, seirad pabyddol um, oedd yn, uh, ydych chi'n medru rhoi ar y silff ben tân i smocio. Felly dyna ni. Um, ac pan weles i'r darlun yna, dangosos i chi gynt, mi nes i ati i sgwennu englyn am ysbryd Uncle Tom, oedd hyn ar ôl i iddo fe um, yn gadael ni wrth gwrs. Uh, Oedd yn canolbwyntio ar, ar, y, ar y llun yna. Drwy sbectol fach ddiolwg a thrwy darth rhy dewr sigar enfwg mae o'n gwylio, o'r golwg, yn rhoi gwên drwy hanner gwg. Ceisio cipio y ddwy, y ddau hanner, efallai, y gwên, y wên a'r gwg gan Uncle Tom. Um, un peth dwi'n falch ohono mae'r englyn yma ydy um, yr, um, falle mae'r beirniadaeth flynyddol o'r egesi oedd gan Dafydd Rowlands rhyw dro yr wrthau. Fachgen o'n i'n hoffi dy englyn di i dy Uncle Tom. Sigar enfwg, meddwl fo. Na ti air. Sigar enfwg. A dyna ni. Da iawn. Um, Ond hefyd, dyma chi um, ddyfyniad o y wawr, y gaeaf 1914, cylchgrawn y wawr. Onid swy na syniad plentyn, medda fo, ydyw'r pethau melysaf trwy gydol oes. Ac onid holion plentyn ydyw holion mwyaf athroniaeth hefyd. Felly dyma ni yn sydyn mae'r switch yn digwydd. Oddi wrth y cysyniad yma o ddiniweidrwydd a, a wyddoch chi pethau syml i pethau dwys. Mae'r cwestiynau mae plant yn ei holi ymysg y cwestiynau mwyaf y mae athroniaeth yn ei holi. Pam da ni yma? Pam, ynde, yn aml, ar ei ben ei hun. Beth bynnag. Felly, dyma i mi y llinyn tene sydd gen i dros gyfiawnhau symud o rhan yna, rhan gynta, yr atgofion, uh, i'r rhan nesa, rhyw fath o fyfyr, fyfyrdod ar un agwedd fach o waith Uncle Tom. Y llinyn tenau yma ydy'r cysyniad bod y chwareus a'r dwys yn gallu bod gyda'i gilydd. um, i fod o yn uh, chwarae wrth ac yn chwarae plant, ond mewn chwarae plant hefyd, i fod yn gweld y pethau mwyaf dwys, a'i fod yn parhau i chwarae, bod chwaraestra yn rhan o'i, um, o'i waith o, nid, nid dim ond um, nid dim ond llenor difrifol pwysfawr ydy o, a mae hyn i weld wrth gwrs yn ei hoffter o sgrifennu am bobl gyffredin, am bobl yn aml yn ddi-ddysg, ond yn sicr nid pobl oedd yn ddi-ddeall ac yn ddi-wybod. Um, Mae ym 1935 mi ath o ar daith i'r Amerig o Southampton. Ac ar y daith honno mi, uh, mi gadwodd ddyddiadur, dyma'r ail ddyddiadur taith. Um, ac fel yn achos uh, dyddiadur taith cyntaf, mi gyhoeddodd casgliad bychan o gerddi yr oedd o wedi eu hysgrifennu tra ei fod yn teithio, ar y llong neu ar y trên, ac mi gyhoeddodd o rhain yn, yr, uh, yn y gyfrol Synfyfyrion. Dyn ni wedi gweld Synfyfyrion yn barod. A dwi am edrych nawr ar ddwy gerdd um, un a gynhwyswyd ac un arall nas cynhwyswyd. Dwi ddim yn mynd i sôn rhyw lawer am y gyntaf, gyntaf ond dwi'n mynd i sôn dipyn am yr ail yn synfyfyrion. Dyma chi'r dyddiadur taith. Fe welwch chi ar y dde, mae hyn yn, yn, yn nodweddiadol, mae o'n dweud i hanes. A wedyn ar y chwith, mae o wedi mynd ati i gofnodi cerddi mae o wedi i cyfansoddi fan hyn. A fe welwch chi, yn gyntaf mae'r gerdd y Pacific. Uh, mae Pacific yn ymddangos fel un o'r cerddi uh, taith yn, yn, yng nghyfrol sy'n fyfyrion. Um, a dyma nhw gyda'i gilydd, ond o dan hynny, a mae'n mae dweud am, am, am, am y Pacific, gosodwyd wrth ei gilydd ar y tren um, rhwng Chicago a New York, nos Sul 8 Medi 1935. Ond o danodd, mae yna rigwm bach arall. Dim ond dau linell. Rwy'n dal i gredu, unigrwydd ydy'r teitl, rwy'n dal i gredu yn y rhifol un wrth gael cymaint o hwyl yn o fi fy hun. Na, mae'n bosib mae gymaint sy'n yna, mae'n anodd dweud, ond dwi'n credu mae cymaint sydd i fod yna. A mae o'n deud, hefyd cân i gloi'r cyfan fel hyn, mewn dwy linell, yr un adeg. Felly mi oedd wedi sgrifennu hyn, yr un adeg a'r Pasiffig. A mae'r syniad bod cân i gloi'r cyfan, fel pe bai y cwpled yma neu'r rhigwm yma wedi cael ei fwriadu i fod yn rhan o'r gyfres yma o uh, gerddi taith. Ond chynwyswyd ddim mohono yn y gyfrol. Ond i mi mae'n ddiddorol iawn. Mae'n fan cychwyn ddiddorol ar gyfer myfyrdod am waith Yncl Tom. Rwy'n dal i gredu yn y rhifol un wrth gael cymaint o hwyl yno fi fy hun. Unigrwydd yw'r testun. Ond mae'n od i ddechrau, unigrwydd, a bod yn sôn am gael hwyl. Dyna chi agwedd, dyna chi enghraifft o'r gwrthdaro oedd yn aml oedd i mewn iddo fo. Ond credyn y rhifol un. Tasa wedi dweud credyn y dwyfol un, byddwn ni wedi um, efallai dweud, o, diddorol, oherwydd cymlestod i berthynas gyda Dyw. Ond mae rhifol hyd yn oed yn fwy diddorol, a dydw i ddim yn credu mae, cam, mae, cam, mae cyd-ddigwyddiad ydy bod rhifol a 1 a dwyfol 1 yn swnio'n debyg i'w gilydd. A mae o'n credu yn y rhifol 1. Ond beth ydy'r rhifol 1 yma? Wel, gallu... Meddylwn ni am hwn yn Saesneg am funud bach. Gadewch i ni fod yn chwareus. Number one. I believe in number one. Oedd o'n America. I believe in one, number one. Gwlad, ydych chi? Fi fy hun yn gyntaf. Ynde? Ond hefyd, rhifol 1. Byd mathemateg. byd, um, byd gwyddoniaeth wrth gwrs. Mae'n ôl at hynny mewn munud. Ond wrth gael cymaint o hwyl yno fi fy hun, yn ei feddyliau ac yn ei sy'n fyfyrion. Felly, er i fod yn unig, mae o'n cael hwyl yn y fo'i hun. Mae hynny i mi yn ddiddorol iawn. Mae'n ddiddor, mae ddiddorol hefyd y, yr, um, y gair ynof fan hyn. Uh, Mae, mae gen fo wrth gwrs y gerdd enwog Santa Fe a, a hefyd a, a gynhyrchwyd uh, yn America. Mae o'n dweud, rwy'n mynd yn rhywle. Nifer o bobl wedi tynnu sylw at pa mor um, arwyddocaol ydy'r yn yna yn hytrach na rwy'n mynd i rhywle. Beth bynnag. Um, Dwi wedi dyfynnu fan hyn o uh, lyfr a gyhoeddwyd yn 1932, rhyw dair mlynedd cyn ddo fynd i America. A be di hwn ydy uh, hanes athroniaeth gan Richard Aron, a mae'n sôn yn un am yr athronydd Descartes. Um, a mae o'n dweud ni rydd y gwyddorau naturiol, ffiseg, seryddiaeth, meddyginiaeth ac yn y blaen, sicrwydd llawn i mi. Amheus yw'r holl wybodaeth a gasglwyd o bryd i bryd am y byd allanol. Beth felly sydd ar ôl yn sicr ac uwchlaw pob amheuaeth? Y mae eto wyddorau rhif a mesur. Gwir eu bod yn haniaethol, eto ymddangosant yn sicr iawn. I bob ymddangosiad allanol, nid oes dim yn fwy sicr na bod dau a dau yn gwneud pedwar. Nawr, nid sôn amdano fo'i hun mae Aaron fan hyn, ond sôn am deithimeddwl, yr athronydd Descartes, ac a dweud y gwir mae'n mynd ymlaen i ddweud, ond, dydy, ond rydyn ni ddim hyd yn oed bod yn sicr am y gwirioneddau yma. Ond os edrychwn ni ar hwn fan hyn, fe welwn ni fan hyn y syniad yma bod um, bod ffigurau yn wirionedd go iawn, bod rhifau, rhif a mesur yn wirionedd y medrwn ni gael gafael arno fo, hyd yn oed os ni'n amebodolaeth bob dim arall. Dwi'n rhyw ame o bosib bod elfen o hynny ar waith ym meddwl yym Tish Parry-Williams wrth sgrifennu'r rhe- y syniad yma. Dwi'n dal i gredu yn y rhifol, rhifol un. Anodd credu mewn Duw, ond mae'n hawdd credu mewn mathemateg. A rheswm arall mod i'n meddwl hyn yw'r dyfyniad canlynol. sy'n dod o, o ysgrif o'r enw ar chwal, sy'n un o ysgrifau 1928 i 1932 yn y gyfrol Olion a gyhoeddwyd yn 1935, sef yr union flwyddyn yr aeth o ar ei daith i'r Amerig. Um, y mis Mehefin, fel y gwelwn, gwelwn ni cyn hir, ym, ym 1935, wel, fel swn i gyna dweud y gwir, um, mi, oedd, um, uh, mi oedd yn cyflwyno i gopi o olion i uh, Deulu Redding ym Mehefin 1935 ac ym mis Awst daeth o'r i daith. A mae, yn, yr, yn yr ysgrif yma, mae'n sôn am uh, y cysyniad yma uh, nad, uh, nad oes um, llifeiriant amser. Uh, mae un peth sydd yna i gyd. Um, os dwi'n ach, um, mae'n mae ddiddorol iawn darllen uh, ysgrif um, Johan Talfrin ar ei flog Taw Sôn, lle mae o'n um, cyfeirio at sut aeth Uncle Tom ati, sut mae Uncle Tom yn, yn adlewyrchu nifer o um, uh, nodweddion uh, bwyd, bwyd, bwdistiaeth um, yn ei ysgrifennu a'r cysyniad yma o uh, lifeiriant amser neu un peth. Um, mae'n sôn am, mae'n sôn am pethau fel uh, theori esblygiad a theori um, quantum ddiddorol ofnadwy. Ond beth bynnag am hynny, um, beth, beth mae'n dweud fan hyn ydy mae'n sôn am uh, mathemateg. Mae o'n dweud, nid cyswllt achos ac effaith sydd rhwng pethau bywyd, y mae'r effaith yn gymaint o achos a'r achos ei hun, y mae yfory'n gymaint o ddoe a doe ei hun, a dau yn gymaint o un ag un, ac ydyw un ag un o ddau, dyma ni y rhifol yn ymddangos. Ac wrth sôn am ffigurau, onid gan y mathemategwyr yn unig, y mae allwedd yr holl gyfrinach a datrysiad yr holl ddryswch. Gallant hwy heb golli eu pennau, unoli i gofod ac amser, yn ddi-gyffro, a siwglo'n sobr gyda dim ac, ac anfeidroldeb, a synied yn dawel am fesur y ddau. Dyma chi beth fan hyn, y frawddeg ola yma. Mae o'n sôn am siwglo, juggling felly, yn sobr gyda dim, sef dim byd o gwbl, ac anfeidroldeb, sef popeth. Um, infinity felly. Um, dim byd a phob dim. Right? A wedyn mae'n cyfeirio at rhain fel, fel y ddau. Felly, mewn geiriau eraill, drwy mae dim yn rhywbeth, mae anfedroldeb, anfedroldeb yn beth arall, dyna chi ddau beth. Felly mae dim ac anfedroldeb yn cynhyrchu dau i ni. Felly mae'r mae syniad o ddim byd a rhywbeth yn cynhyrchu dau beth. Si, um, a mi, pan fod darllenes i uh, y rhigwm yna gynta, mi es, mi es i ati wedyn i feddwl, wel, mm, dyna ddiddorol, y rhifol. Felly pan o'n i'n darllen stwff o'n Uncle Tom wedyn, o'n i'n just yn gweld y rhifau yma, yn arbennig un a hanner a dim a dau yn ymddangos ac anfei droldef fan hyn sydd yn rhif mewn rhai fathau o, o rhai mathau o fathemateg wrth gwrs. Um, yn bob man. Ac um, yn, yn olion, yn y rhigymau yn olion. Um, mae o'n sôn am, mae amryw byd ohonof yn fy nghlai. Felly mae'n sôn am yr amrywiaeth o ddifewn i un person. Wedyn mae o'n dweud yr, y rhigwm enwog geiriau, ond wrth ymyraeth a chwi oll ag un, mi gefais gip ar fanian fi fy hun, sy'n unwaith eto bod yna amrywiaeth ond hefyd unoliaeth yn bodoli oddi fewn iddo fo'i hun. Mae'r oll ag un yn ddiddorol gen, gen i, un ac oll fyswn i'n dweud yn naturiol, yn te, dydy o ddim yn odlu wrth gwrs. Um, uh, ond dwi'n credu fod o hefyd yn gwneud hynny er mwyn uh, pwysleisio yr ollrwydd, yr, amr, yr, yr, yr, um, yr amrywiaeth, yr, yr lliosogrwydd yma uh, sydd yn, uh, oedd yn bodoli. A wedyn mae gennych chi y, y, y gerdd gwynt, mae'n dweud, er nad ydyw ond dim, y mae yn gallu gwneud difrod a llanastr a gwau. Felly, er nad ydyw, er bod o'n ddim byd, mae'n cael yr effaith rhyfeddol yma, dim. Ond felly chi ddweud, wel, bach yn denau ydy hynna am dy, dy syniad di o, um, a dwi, dwi ddim wedi mynd trwy ddyn nhw i gyd wrth gwrs, ond dy syniad di o, um, o, o, o, o'r, or rhifol yn y gyfrol yma. Ond wedyn ni, mae gennym ni'r ddwy gerdd rhyfedd iawn, surreal yma, hael a lloer. Gwrandewch y gwir, meddai'r ynfyd call, dwy belen sydd yn y wybren ddall, byw ydy'r naill a marw yw'r llall. O'r naill y cyfododd pob cryf a gwan, yn y llall y cartrefa yn y man, bob dwbl ddoeth a phob hanner pan, mae'n ddrwg gen i am y teipio gwan fan hyn. Mae'r syniad o'r dwbl ddoeth a hanner pan, ddych chi, dan ni bob ochr i un fan hyn, dyblwch un a mi gewch ddau, hannerwch un am ugewch hanner. A mae'r syniad yma bod yna rhyw fath o ryw um, wallgofrwydd neu ryw rhywbeth yn rhyfedd yn bodoli yn y cysyniad yma o haneru neu o, o, o ddyblu. Um, ac mae gennych chi hefyd y peth rhyfedd fan hyn, mae o'n dyfynnu, mae o'n dyfynnu rhywun o'r enw'r ynfyd call. A chi'n bod, dyna'r dyna oxymoron enwog yn ted, neu union y, y gyfieithiad o oxymoron, gwrtheb. Um, a does dim unrhyw sôn pwy ydy'r ynfyd call, na o ble mae wedi ddod, ond mae e wedi dweud hyn. A, a dwi ddim yn gyfan gwbl eglur chwaith be mae o'n ei ddweud, beth ydy ystyr y geiriau yma. Mae rhywbeth yn surreal A swrealach fyth ydy'r gerdd sy'n ei dilyn hi, dros y dudalen, dau ac un. Gosodwyd, meddai, gan goblyn di-ryw, i'r dewin dau gael rheoli byw. Dau, dau, o hyd ac o hyd, nes bod deudod yn fwrn ar fywyd y byd. Gwyn fyd nad ordeinid gan fwci bo i'r hudol un gael ei dwrn am dro. Nawr te, 'dan ni'm yn gwybod pwy meddai hyn, os 'dan ni'n darllen ymlaen o'r gerdd blaenorol, uh, mae'n bosib mae'r ynfyd call ydyw, mae'n bosib, ond mae gennym ni gymeriad arall nawr um, sydd yn, uh, sef y goblin di rhyw, a mae'n dweud gosodwyd i'r dewin dau gael rheoli byw. Nawr, os, os darllenwn ni ymlaen o'r hael a'r lloer, mae'n bosib bod hwn yn dweud, wel, gosodwyd yr hael a'r lloer yno, fel bod y dewin dau yn cael rheoli byw, falle pwy awyr, ond nid felly mae ddeall o, gosodwyd, hynny yw fe ordeini, ordeiniwyd gosodwyd i'r Dewi yn da i gael rheoli byw. Dwi'n am a dim i fod o'n chwarae games rhwng y, y ddwy gerdd yma. Um, a mae, deud, mae, mae dau yn bob man. Mae'r mae syniad yma fod yn ddau ac yn ddwbl, dyn ni newydd fod gweld dwbl yn y gerdd flaenorol. So mae deudod yn fwrn ar fywyd y byd. Gwyn fyd nad ordeinid gan fwci bo i'r hudol un gael ei dwrn am dro. Mae'r syniad yma, o pam na faswn ni'n medru jyst cael rhyw un bach. Beth ydy'r hudol un yma? Pwy ydy'r bwci bo yma? Mae'r hudol un yn atgoffa ni o'r rhifol un, rhywbeth ysgrifennodd o, ysgrifennodd o'r um, rhy gwmod, da ni'n siŵr iawn pryd, rhwng 1932 a 1935. Um, Ond mi sgrifennodd o yy am y am y rhifol un yn ddigon sicr yy ar y trên yy am New York ym mis Awst 1935, eitha buan. Go brin i fod o'n gyd-ddigwyddiad, i fod o'n adleis, wedi adleisio ei hun fel hyn. Ond unwaith eto, dyma ni gardd swreal. Da ni'n siŵr iawn beth yw ystyr y peth. Mae fel tase uh, y wyddor sicr yma o fathemateg o 2 ag 1, dyn ni'n gweld 1 ag 1 o'r blaen, yn chwarae rhyw rôl led, um, led gyfriniol, led rhyfedd uh, yn, y, yn, y, yn y gwaith yma. Nid dim ond i rôl wyddonol, os lygwch chi. Ac wrth gwrs mae yna berygl wedyn o gael obsesiwn fel hyn, achos es i ati wedyn yn obsesiynol, ac yn sydyn dyma fi'n meddwl, ww, dau hanner, cerdd enwog iawn. Hanner a hanner, heb ddim yn iawn, heb ddim yn ei grynswth, heb ddim yn llawn, ww, ie, yeah. hanner a hanner, minus dim, heb ddim, minus dim, minus dim, equals 1, yn llawn. A, o, dyna'r te dyna teitl hefyd, dau hanner, dau gwaith hanner yw un. O, oh, wel, dwi wedi ffeindio rhywbeth fan hyn. Ond wrth gwrs, mae eisiau bod yn ofalus yn does. Mae eisiau bod yn ofalus yn arbennig iawn bod chi'n cofio geiriau uh, yn gywir. Yn arbennig felly, y gair yn dwi'n newydd sôn amdano o'r blaen mewn cyd-destun arall. Oherwydd, uh, dwi wedi, mae'n ddrwg gen i, dwi wedi neidio ymlaen yn rhy bell, a fi'n yn eistedd fi'n neud y reveal enwog, a, a dwi wedi gweld nawr bod y sleid ddim yno. Oherwydd, nid hanner a hanner heb ddim yn iawn sy'n gywir, ond hanner yn hanner heb ddim yn iawn, sydd yn chwalu mae arnau ofn yn sicr yr hyfaliad cyntaf yn fy, yn fy nychymig i fan hyn. Ond dwi'n dal i gredu, dwi'n dal i gredu, dwi'n dal i gredu yn y rhifol un, dwi'n dal i gredu fod yna rhywbeth ynglyn â rhifau a rhifyddeg a rhifolion oedd yn chwarae yn ei feddwl o ac mi oedd o'n bod yn chwareus ac o ddifri yn eu cylch. Um, un o uh, y trysorau ymddiriedwyd i fy nhad-cu gan Uncle Tom ydy hwn. Um, dyma deip ysgrif sgwrs radio roedd yn 1946 y dyn a'i dylwyth, a fe welwch chi fod yna nifer o bethau wedi croesi allan ac wedi, um, wedi newid yn fan hyn, a mae'n ddadlenol iawn yn arbennig am ei fywyd cynnar o, a phethau oedd wedi digwydd iddo yn ei ieuenctid. Dwi ddim yn ymwybodol bod yna gofnod o'r rheini ganddo uh, mewn llefydd eraill. Um, ac yy dwi dwi dwi'n credu bod bod y sgwrs 'ma wedi ei darlledu. Yym dyma oedd y y gyntaf mewn cyfres o sgyrsiau, ond dwi wedi methu dod o hyd eto beth bynnag yym i gofnod yym ohono ac eithrio y drafft hwn efallai a ymddiriedwyd i fy nhad-cu. Yym neu o bosib i fy nain. uh, ond yn sicr oedd o'n mysg box uh, oedd gan fy nhad cu um, gyda, uh, oedd yn cynnwys stwff Uncle Tom. A dyma i chi ddyfyniad yn sôn amdano fe'i hun. Mae newydd sôn am gorfod mynd i ffwrdd â chi'n ymwybodol, mae'n siŵr i fod o'n, fod o'n mynd o ryd ddi i ffwrdd i aros gyda uh, theil, uh, gyda chwpl uh, er mwyn cael mynd i'r ysgol. Um, ac mi oedd, uh, uh, mi oedd yr profiad yn un eitha dirdynnol iddo, oedd o'n bachgen ifanc, sensitif. Felly oedd o'n dweud, felly rhwng y cwbl, meddwl fo, rhwng hiraeth a gofid, Fe aeth y bachgen ysgol sir i'w gragen i raddau mawr, ac i bensynu mwy a mwy a mynd i'r byd oddi mewn iddo. Fe ddechreuodd gael cyfrinachau gydag ef ei hun. A phan fo unrhyw un yn gwneud peth felly, y mae'n mynd yn ddau berson, yn ddau efell megis. ac wrth i'r naill ohonynt siarad wrth y llall a chyfnodi'r ymgom, fe geir weithiau ddechrau rhywbeth y gellir ei alw yn llenydda. Felly gyfeillion, am y rheswm yna, ymysg rhesymau eraill, dwi'n dal i gredu